we go uh, because of the way way everybody they clamor mm -hmm. even me myself they clamor mm. because it they affect me badly Aye. light no day ha. petrol no day okay food don't cost Aye. gas don't cost oh, crazy na die eh, diesel na no go eh, area road no good uh -huh. and a lot of things Aye. but basically i wan let you know say na we wey we be nigerians na we dey take our hands dey do our self o oh. because since dem born me no government wey we don gree say e good hmm. yes i stand to be corrected hmm. every government wey we see we pursue dem but i wan remind you now because um, e don red hmm. and if to say i see flecter man music e don red e go dey for youtube we go fit knack am yes e don red in 2014 hmm. um, people protest yes say fuel go up ah ah no be small uh, thing say fuel go up yes say insecurity hmm. a lot of other things okay before you know prominent nigerians yes those men where we respect where where

the the placards wey people carry that time okay. say make fuel come down to 65 okay. yes say 65 per liter or revolution okay. i just dey try to read some of those things o. Oh. So, that time fuel be 65 naira o i mean 67 naira but people dey shout hmm. dey provoke hmm. say fuel must come down to 65 hmm. you know a lot of protests different different people mm-hmm. i'm telling you mm-hmm. enough is enough okay both women oh both children oh both prominent nigerians oh ah, okay. everybody hmm. dem protest hmm. at the end of the day hmm. even aisha yesufu hmm. you know as i dey talk this thing i dey look the pictures make okay. e no be like say i dey talk wetin i no know all right you know a lot of prominent nigerians mm. dey stand for forefront yes sir. even labour ah. labour dem sef join you know hmm. today we wan uh, they achieve their aim o oh. yes then they achieve their aim mm -hmm. but i wan ask how market today so then fuel be 67 uh, osho baba dey among mm -hmm. i dey see their pictures that's why i dey call their name mm -hmm. you know so dem succeed the bros wey dey power comot Okay. you know so how market today oya you go begin to dey tell me how much be fuel

uh, Sheung okay Sheung Kuti, Kuti. himself dey part of the people. and dede mabia i dey see um, dede mabiaku i dey even see banki w i no know how na go take dey waka o hmm. i dey tell you i dey see pastor tunde bakari. okay. I dey see late uh, Odumakin. Okay. Yinka Odumakin. Mm-hmm. I dey tell you, not be. I beg, just uh, type a picture of uh, uh, save nigeria group 2014 you go see am dino dem o i dey see dino milaye i dey see erufai i dey see wole soyinka all right i'm telling you no be play o all these people na dem shout shout shout i dey see some prominent papas wey be yes o i no know this man name but i know the man face yes you know I no know im name but I know im face. Hmm. A lot of people, a lot of people. Okay. I dey tell you. So for that 2014 mm -hmm. fuel uh, na 67 naira ko. I will see mm, some way. Yes. All right. Say... Now make we leave am for Nigerians. Okay. Oya oh, tell us the price wey things dey that time and compare the price with the present now. And, and where all these people wey talk that time say Nigeria no good where dem dey. where dem dey dem dey talk abi dem no dey talk all right give eh, uh, those you of go una wey join be us say- from many angle now both Gbagam. twitter o yes o both facebook o Eh, both just telephone o and drop oya, your message on top hashtag evening oyoyo hashtag evening oyoyo on top twitter and don't forget to say our twitter na at wazobia fm and na so the matter take be at wazobia underscore fm and na so the matter take be all right make we hear people dem wey dey line because that eh, phone na burst e dey burst o. Oh yeah, now the phone they bust. I beg, give us the price of that time where all these people come out to say Nigeria no good and give us the price of now. So where those people will say Nigeria no good? make dem save nigeria. how far? How market? Where them? Oh yeah, I know they hear them talk.

This country, eh? If I see people who are go sell this country give, say even one naira or one, even one thousand naira too plenty, two fifty. Let them pay me the money. It's okay. Everything for this country. I don't know whether I go tell and say Nigeria is a bangry dish. Ganu. Uh, they are bangry dish. No speak English, eh? You know, Sabi, come up. Eh, man, no speak English. Come up for Maybe I Lagos. Na Bangladesh.

now how much be fuel femi kuti how market because see your picture you wear kill corruption and not nigeria you see i thank god say abeg videos eh, and sharply picture oga no dey like, vex oya, eh pa, pa, pa. dem say kerosene no be four fifty o say na five fifty 550 like too many people wey dey here now don talk say dem buy am the last time one right. liter right. five fifty. we dey come. all right make we, we just come. enter market. we dey come. Hmm. All right, why well, you know talk the talk and die the die. Go mm-hmm. rest for life. Uh, we no go continue to hide our face or hide our mouth. Mm-hmm. You know. Mm-hmm. All right, as it be like this, uh, people like Banky W, I beg, eh? If you see us and say how market. Okay. Uh, Femi Kuti, Sheun Kuti. All, all right. of una they protest. Uh, say una be freedom fighter, mm. but una

abeg make una dey give me price of things musicians dem plus Plenty in- na dem, including plenty. comedians yes comedians many of them plenty dey plenty now the thing wey dey pain me huh now things uh, how much for for for for naira to dollar that time how much now all of them that time wey come do gara gara now all of them go hide their why must you hide your face or you hide your faces come out na at least you fight for something you achieve am and the result don come out why una dey hide una face or una faces make una come explain to us o wetin be the achievement wey una achieve on top the level because the suffer dey touch everybody.

You know, say you get one TV program wey dey do Patitos Gang that time. We, We we are- back. I mean, Yes. I, how you dey talk am? We are back. Uh, we are back. Eh, How market now? Are you back or are you still You know, protesting? Because I surprised say una no dey talk, una con go dey hide. Why una go hide? History don write una name down now.

the the the best result if you say all this thing eh, if you no dey pay me i'm lying because one million naira today just like one thousand naira it doesn't it, eh, buy something today buy tomorrow buy next tomorrow i think don dey go down to six hundred o Mhm. i don say like four hundred four hundred don comot already o this one na no be say na project o i been asking one of my brother who is going to bring back cement price to one six

All right. So now, if you go, you go on your. Let's wait for Supreme Court to pass that judgment. All thank right. you very much. All right, thank you. Thank and you. when we come back, we go continue. I dey see Mohammed Gani Fawemi uh ah, -uh. Ah. in self day. You know? All right, and it be like say I see uh Uche Wanyocha. e be like say i never sure No, but make i look the eh, picture well well She dey studio. till dey studio Na studio she dey. i dey look i dey na from picture if you hear your name na picture o eh, eh, picture no dey lie you know 2014 price compare to now how market how far make una dey we wan make una come outside come dey talk eh, eh, eh, make una come dey talk because eh, e don red.

dem achieve anything and why you think say now dem no dey talk either way whether to say yes o ah thank god that our protest e help this country or ah uh, that our protest e no work why you think say those protesters no dey talk abeg you wey you dey there wey you dey hear us for this evening begin to dey compare your prices uh, make you dey tell us uh, the one wey you know whether na from 2014 whether na from 2015 how much you dey buy garri how much you dey buy fish and h- compare to how much you dey buy am now how much you dey change dollars when you know and how much you dey change am now how much you dey uh, buy all the product wey you dey use do your businesses and how much you dey uh, uh, uh, buy am now somebody talk say a container of 40 feet a container of 40 feet before He dey clear am for for 3.5 million. Okay. And a container of 20 feet, he dey clear am for 2 million. But now, the container of 40 feet, he dey clear am for 8 million. And a container of 20 feet, he dey clear am for 5 million presently. And if na electronic product you carry, Na na 11 million. No, no, no, no. Hi! I dey tell you. So

no be me go tell you Thank where we you. dey go your your mouth your mouth no go pain now. abeg just ask your neighbor say how market because e follow that time eh Ah, all those people we go just ask them simple question how market ex- ex- expensive eh. yes pure water never cost before. hmm

e no good o in twenty november twenty fourteen some prominent pipo dem dey get up dey protest against goodluck ebele jonathan dey also accuse president jonathan and di pdp of a gross

Ah, Then the big big one na hun- 400 naira. ah, ah. All right, oh, thank you. Person talk to say na 650 naira na im dey buy kerosene per litre o. So say as the matter be for im own side, in f- uh, this person now come say in fact say those people dem wey be say dem go that protest say dem no serious but as the matter take be we go sharply enter market so that when we come back we go start am from where we stop no touch the dial because this one na matter wey matter well well alright Nothing does you. So na now the real hunger show. Solidacy, people don dey our Twitter handle. No be small thing o. Mm-hmm. And uh, this person come out now at Izu importer and talk say no matter how we protest reach, say these politicians dem go still dey do their mind o. Say the thing no end for protest. Say na only Baba God na him go uh, save us.

who help dis govament to get in power in fact e say na dem spoil dis kontri and dis pesin now himsef tok bishop and bishop im tok say you dey tok of protest try it now and army plus including police go show you wen

say even the thing no be for only poor people o hmm. say vice president o dey carry power bank say himself dey carry power bank that is to say dem myself dey do themselves all right o oh. and uh, his royal highness himself don come out talk say na true o oh, Say di problem of we wey be black pipo be say nobody wan die eh but hunger sef na hin dey kill us pass but nobody wan come out make hin get wunjuri and hin dey tok say make all of us come togeda say God go still helep us na him we sef come laugh. Dis pesin say Tunde Bakari and di rest of di protesters save nigerian group how market yo alright this person now say we dey we dey already in fact eh, he on oh, he say we dey already pay through our market union eh, say tunde bakare where are you now

four uh, four liters three thousand three hundred formerly na seven hundred o please government you should find solution mommy doctor all the way from iba and uh, this person now talk say good evening oga expensive plus including solid ac a keg of ogono water na hundred naira

na there wey he open o other people nothing nothing for them na be say people wey dey dig toilet dem dey try o hey, commission toilet please oga expel our elders should be using juju to swear before they enter government house say na juju now no say make dem no use bible again all right Oluchi from Adeniji. He say, good evening, Oga Expensive and Solid. I travel to my village last month, wey be third. When I come back last Friday, one of my customer ask me to supply wire o. And uh, after wey I go supply the wire for 80,000, say you no go believe say I go market na 10,450 naira. na him i go buy market wey i supply even carry mark carry motor take go give the person for eighty thousand me i co- i come go buy ten ten thousand say who supply who now good evening oga expensive and solid ac let me carry the matter go my own side if na twenty fourteen eh person fit use fifty thousand to start provision store now one million naira no fit get you in fact the smallest counter let alone say you see anything say you wan put na lolo adazion na him na she come out dey talk that one.

the kerosene price o oh. ha she say before na seventy when i left nigeria and uh, the thing now don bad sotey in fact the price now everybody dey cry eh say may god help us o oh. all right Protest don cost o and we no fit afford am. Say we no even fit afford protest. Say the the protest now e don cost well well. Alright, one person come out to talk say why people no go protest be say the place wey dem dey protest before na people wey dem go protest against na dem get am. And e come talk say

Na dem arrange di protest and moreover how you go come protest for where you know say just like say you go protest for person house. Mm. Eh, na so. Good evening, oh, all. In fact, I came from Coca in 2014. He say him buy one horsepower submersible pump for 20,000.

Just get ready because uh, this person say good evening, okay, expensive and solid AC before smallest pack of uh, all these noodles, eh? Now 25, but now 100 naira last. If you know Greek, they say people when they say market, you know they beg again, like and they beg say customer, follow me by now. say everywhere now na supermarket they, they, they tell you price they come out to face information oh yeah Let's go there. Yes, I don't come again with another Obonge informate in case you didn't aware of it. This one they come from Praise Jam like this like this on the number 18th day of April for inside this year 2022 when me and you day inside like this. Eh, Praise Jam go to happen and now the resurrection and be the team for this one. Make I tell you say they go give you see Dem don arrange beta beta gospel artist and singist wey be say dem go give you all the better better songs wey you go like and your spirit is gonna be lifted high high high tim godfrey go dey there talk about alabi eben mike abdul bj sax mercy chinwo ima oh my god akpororo and even chioma jesus sef eh go dey there Who go host this one na Kenny Black and then I go tell you say to fit enter na 5000 naira for regular VIP 10000 naira and then if you fit sharply sharply now as I dey talk like this go coolfm.ng you go fit buy the ticket for 3000 naira venue for this one na Echo Convention Center time na twelve noon that's na twelve in the afternoon when e dey happen again na easter monday wey be the number eighteenth day of april for inside the year twenty twenty two so na eh, public holiday na e be so you no get excuse so make you just carry yourself plus your gbogbo tigbo family plus your enemy sef eh, carry am go praise jam this event e dey certified by lagos state safety commission praise jam no

hundred and sixty naira for pump price o no be black market o this diesel issue eh in fact e say no be small thing na elder elder from elasa na him come out to talk that one good evening eh, mhm. e say 2014 i dey buy one cup of rice 30 naira but now eh hmm the cup sef he say dem beat am for bottom say the thing eh, e be like nkwobi pot say eh, na one fifty now no upon say e cost and eh, the cup sef no even stay correct make we sharply enter market so that when we come back we go come chook mouth on top those of una wey be say una dey our twitter just send your message direct to hashtag evening oyoyo and no forget at wazobia underscore fm na him be our coco twitter and na so the matter take be all right nothing does you africa china don talk am and that time people say na hate speech ngwanu consider the consideration.